אונזער מישען איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו ווייזן אז זיי קענען בעזר השם מצליח זיין, און אזוי ווי אונז ווייס מיר אז ביהיינד יעדע אידיש ספיקינג הצלחה איז דא עפעס א סטארי, וואס איך טריי צו טון איז, איך טריי צו אראפזעצן זיך מיט די אידיש ספיקינג אנטרעפענאר, מיט די אידיש ספיקינג אינגערמאן, און ארויסדרעגן וואס די סטארי איז, בעיקר וויל מיר אונז זען וואס דער מענטש איז אלץ דורכגעגאנגען אנצוקומען צו ווי ער איז אנגעקומען, וואס ער קען עמפאוערן אנדערע מענטשן אויכעט צוצוקומען צו זייער סטארי. סאו היינט האבן מיר אונז די כבוד צו זיצן דא מיט מיין גוטע ידיד יואליש פעלזן, יא, מיט א שיען. וואלע. מיט א שיען, און לאמיר אביסל הערן וועגן יואליש, לאמיך הערן, דערצייל אונז אביסל יואליש, איך קען דיך שוין פון א, אונז האבן שוין גערעדט כמה פעמים. ווי קומסטו? וואס איז דיין בעקגראונד? דערצייל אונז אביסל. ווי איך קום איז. וואס ליגט ביהיינד דער יואליש פעלזן וואס דער גאנצער עולם שמועסט ווי מען גייט און ווי מען שטייט? עיין הרע.
סאו, אונז קען מען אנהייבן ווי איך בין געבוירן, אבער דאס איז נישט אינטערעסאנט, דער עיקר ווילסט דאך וויסן די זאך וואס איז יעצט, ווי דאס קומט. ניין ניין, איך וויל וויסן ווי דו ביסט אויפגעצויגן געווארן, ווי דו ביסט געגאנגען אין ישיבה, דערצייל אונז אביסל. כ'וועל דיר זאגן פארוואס איך פרעג עס, ווייל איך האב אייביג געמיינט איך קען נישט מצליח זיין ווייל איך קום פון די ישיבה, ווייל איך בין געגאנגען אין די חדר, וואטעווער, איך האב מיך שפעטער געפראווט אז ס'האט גארנישט צו טון מיט וואו איך בין געגאנגען און וואו איך בין געקומען, וואטעווער, ס'איז אלעס אנדערע זאכן, סאו ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי גייען זיך קענען קאנעקטן מיט דיין סטארי, מיט דיין בעקגראונד, וואס דו ביסט אריבער געגאנגען, און ווי מער דו קענסט זיין אזוי ווי אונז דערציילן, אלץ מער קען א אנדער אינגערמאן קענען זיך קאנעקטן מיט דעם, און זעהן אז אקעי. איך האב אויך עפעס א טשענס. סאו די ערשטע וויכטיגסטע חלק וואס דו זאגסט דא איז אז איך האלט נישט פון דעם מען זאל קאנעקטן איינער צום צווייטן, מן הסתם עגריסטו אויך, אבער אמאל איז דא וואס איינער קען הערן עפעס א געוויסע ליין, אה דאס כאפט אים ווייל ער איז אויך אזוי און אזוי טוט ער ווייטער. אבער דער אמת איז אז וויאזוי ס'איז יעצט. פון עספיירעישאן אדער ווי? סאו זאכן וואס איז געשען אמאל, וואס יעדע ריר פון א מענטש'ס לעבן האט א שייכות מיט די נעקסטע ריר. רייט.
סאו מ'לערנט זיך כסדר. אין היינדסייט קען מען קאנעקטן די דאטס פון אלע זייטן. איינע פון מיינע שטערקסטע זאכן וואס איך זוך יעצט, איז די לעצטע זייט ווען ארויף אויף קאמאוואסער האט עס אנגעהויבן אין פאבליק, איז וואס איך זוך זייער שטארק צו נעמען אינפארמעישן פון מענטשן, און עס ווייטער ארויסלייגן ווייל די עקספיריענס, ס'איז דא אסאך גוטע לייענס, מ'קען רעדן וועגן לייענס אויכעט, אז א מענטש לעבט נישט גענוג לאנג צו מאכן אלע מיסטעיקס, סאו דארף מען עס הערן פון די מענטשן וואס האבן עקספיריענס. סאו דאס גלייך איך זייער. ס'איז ווי איך בין געבוירן אין גושן. פאר ווער ס'ווייסט נישט, גושן איז נישט אין מצרים, ס'איז לעבן מאנרוי איז דא א שטאט, א שטעטל גושן, אין ארדענהיל האספיטעל.

מיט דעם אלעם, אויב ס'פעלט אויס צו מאכן אינטערוויו אין ענגליש, איז דאס אויך דא, און אויף קול מבשר איז דא וועכנטליך, כמעט וועכנטליך.
דיין ביזנעס סייט איז וואס? אינטערוויוס? וואס איז דיין ביזנעס? די ביזנעס איז יואליש דאט קאם, מיט דעם בין איך זייער מקפיד מיט דעם שיען, יואליש דאט קאם. דאס איז די ברענד?
יא.
אבער. און דו ביסט אויך יוניק, ווייל רוב יואליש'ס הייסן יואלי. יא. סאו דו הייסט יואליש.

איז גיי ארויף צו יואליש דאט קאם און קאנעקט דיך מיט מיר. פארוואס? ווייל ס'איז דא סיי אין פרינט מידיע, וואס עקשעלי פרינט מידיע איז א נייע זאך, ס'איז א חידוש דא. וואס איז פרינט מידיע? אין מאמענט גיימער אונז האבן ס'דא א קאלום, ס'איז דא א שרייבער וואס גייט זיין, אקעי. און ער נעמט קער דערפון. דו האסט געהייערט א שרייבער? כ'לייג ארויף טאפיקס אויף סטעטוס, דאס איז אלעס וואס איך טו, און א חלק פון דעם גייט.

מיט אים, אבער תשי ע ווען איך אנקאלט טרייען צו מאכן סעילס, דער עולם איך האב שוין גערעדט, איך האב שוין גערעדט, עס איז אין אלע ווערטער אז עס איז שוין גענוג, דו ווייסט דאך אויך אונז זעמיר דאך קאלעגן דארטן, און עס האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז ווען איך האב אנגעהויבן האב איך געהאט צו וועם צו רעדן, מענטשן האבן יא געוואוסט פון קול מבשר, אביסל נישט, אביסל יא, מען האט געמאכט סעילס, ביי תשי ע ראש השנה צייט,

ניין, ס'איז דא, ס'איז דא מערערע קאמיוניטיס, ווייל קאמיוניטיס האט אויך עפעס א לימיט, אזוי מיין איך, קען זיין איך טוה נישט. גוטע צענדליגער טויזענטער אידיש ספיקינג היימישע אידן שטייען און קוקן צו יואליש פעלזן אויף קאנטענט. יא, ס'איז און ממש.
ממילא האסטו א אודיענס און דו שטעלסט אויך צו פאר קאמפעניס וואס ווילן ספאנסערן דיין קאנטענט, אפערטונעטי צו אדווערטייזן.
ביוטיפול.
ווי לאנג טוסטו שוין דאס? איך האב גערעדט צו דיך אסאך יארן צוריק און איך האב נאכנישט געהערט פון דיך דעמאלטס זאגן די ווערטער איך בין א מארקעטער. ווי לאנג שוין איידענטיפייסטו דיך אלס א מארקעטער? סאו ס'האט זיך אנגעהויבן במשך די צייט, ס'נישט געווען קיין געפלאנטע זאך אונז גיימיר אריין אין די ליין און מ'גייט מארקעטן יעצט קודם אה איין וויכטיגע זאך וואס כ'האב אלעמאל געהאלטן דאס איז שוין געווען ממש פון אנהייב אן אויף קול מבשר אז מ'מוז האבן

סאו איך האב גראד געהאלטן עס סאו דא איז דא פון מיינע ערשטע ספאנסערס למשל איך גיי יעצט מיט א רעקל פון גלאובערס זיי זענען פון די ערשטע ספאנסערס געווען און זיי זענען זייער מכה טובה געווען ווייל זיי האבן דעמאלטס געעפענט ארץ יענע צייט ווען איך האב מיט זיי געהאט איך האב געהאט אנדערע אויך איך האב געהאט אלעמאל אפאר ספאנסערס און ס'איז געלאפן אויף א שיינעם סיסטעם. דו דארפסט האבן ווייסט א מענטש ווי דיר דו דארפסט ווען זיצן מיט עפעס א גלעזל וואס די ספאנסערסט אדער א

דאס איז געווען דרײַצן יאר צוריק זאגסטו זאלסט אנגעהויבן צו רעדן דו האסט ריעלייזט אז יעדע זאך דארף זיין געספאנסערט אקעי האסט געהאלטן אז דו דארפסט עס ספאנסערן דו האסט געהאלטן אז ס'דארף זיין א ספאנסער איינער דארף דא איינער דארף אריינלייגן אביסל נישט נאר פאר די געלט אפילו געווען ס'איז נישט אלעמאל געווען עפעס גרויסע זאכן ס'איז געווען מענטשן וואס האבן באקומען פאר פעניס דעמאלטס געוויסע זאכן דא דארטן.
און באט ס'קען נישט זיין ליידיג פלאץ, ס'איז א שאד. שאד פאר די ריעל עסטעיט. יא, ס'פארשטייט זיך אליין אז. דא איז דא צען טויזענט מענטשן מיט אטענשאנס, סאו. כ'וועל דיר ציילן א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא איינער א מארקעטער וואס כ'האב מיט אים געדיעלט, היינט האב איך מיט אים א גוטע רילעישאנשיפ, אבער דעמאלטס איז געווען עפעס, ער איז אריינגעקומען מיט א גרויסע ווילדע נומבער, מיט א גרויסע, אפאר שיינע פאר טויזענט דאלאר אפאר יאר צוריק, און ער זאגט ער דארף דאס און דאס, איך וויל יעדער איינער זאל רעדן דערפון, אקעי, איך האב אים געפרעגט אפאר מאל, זאג מיר וואס מ'דארף ווייל איך קען מאכן אזוי,

אבער מ'דארף וויסן וואס וואסערע יעדע זאך האט זיך אזא. סאו ווי מיר קומען צו דעם נושא דא. האסט דיר האסט דערציילט אז יעדע זאך דארף האבן א ספאנסער. סאו יעדע זאך האט א פרייז און יעדע זאך האט זיך וויאזוי זאכן לויפן. פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר. יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזענט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט, אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון די אינטערוויו מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזענט, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון די אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזענט מאמענט, לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. איך וויל צוריק גיין א מינוט אויב דו לאזט מיך יואליש, סאו דו ביסט א מארקעטער, האסט זאכן, דו לייגסט ארויס פיין, ביי וועלכע פוינט, דרייצן יאר צוריק פארשטיי איך האסט אנגעהויבן צו רעדן אויף קול מבשר, דער אמת איך ווייס נישט צו צו מ'זאל עס רופן מארקעטער ווייל מארקעטערס זענען די וואס איך מיין אזויווי א פלאץ א פלעטפארם ווי מ'קען אדווערטייזן. ביסט א קאנטענט קריעטער.
יא.
ביסט א מענטש וואס סברענגט קאנטענט פארן עולם ממילא איז דא ספאנסערשיפ אפערטונעטיס, מארקעטינג, יא, כמעט אלע מארקעטער שיקן מיר אריין קאנסטענטלי זאכן, יא, ביי די וועי יעדער איז א מארקעטער צווישן דיר און מיר גערעדט, יעדער איז א מארקעטער, כ'זיץ שוין דא, כ'מיין איך אינטערוויו מענטשן, יעדער איז א מארקעטער, יא, כ'מיין.
יעדער איז א סעילסמאן, יעדער איינער פארקויפט עפעס, יעדער איז א סעילסמאן, איינער פארקויפט א גוטע חינוך פאר זיינע קינדער, איינער פארקויפט א וועי אוו טינקינג וואס דו ווילסט דיינע תלמידים זאלן האבן, יעדער איז א מארקעטער. סאו באט דיין דיין דזשאב, דו ביסט נישט קיין מארקעטער, דו ביסט א קאנטענט קריעטער, דו ברענגסט קאנטענט פאר מענטשן אין געוויסע פארמס, אין געוויסע וועגן, געוויסע פלעטפארמס, און דו לאזט מענטשן זיך ספאנסערן דארט, דו לאזט מענטשן זיך לאזן מארקעטן ביי דיר. אדער אין די גויאישע וועלט זענען דא וואס רופן עס אינפלוענסער, וואס לעצטנס זעה איך שוין אז מען רופט עס באאיינפלוסער אויף אידיש, וואס ס'וועט נישט אויפכאפן.
פארוואס איז איינפאל שליט א באאיינפלוסט? ווייל ס'גייט, ס'זאגט זיך נישט גוט. דער אמת איז, אן אויף אויף קאמאוואס פלעג איך זייער אסאך נוצן די געשריבענע די עי אידיש. און איך האב אלץ קאנסטענט צוריקגעהערט מענטשן האבן נישט געכאפט פונקט אויף וואס איך וויל. ס'איז דא געוויסע ווערטער וואס מען, היינט בין איך דער מיינונג מ'דארף ענדערש פאוקוסן אויף וואס מענטשן נוצן. די ווערטער וואס זיי נוצן. סאו דו האסט נישט ליב באאיינפלוסטער?

ווי האסטו געמאכט די אידיש לענגווידזש ווי ער איז געזיצן בשעת ער האט געמאכט די ווארט? עפעס עפעס א פאני ווארט? ווייל ס'איז א ווארט וואס מען ניצט. איך בין עס נאר געוואר געווארן פון אנדערע סאו קאלד שרייבערס, עדיטערס, שרייבערס, קרישקעלעך. איך איך ביי די וועי איים סארי איך שעם מיך עס צו פרעגן באט וואס מיינט עס? ס'מיינט אזעלכע טידביטס אזוי ווי. א פוינט, אינטערסאנטע פוינט. נעמסט ארויס א קרישקעלע, פיין. אקעי. קרישקעלעך באאיינפלוסער, איך זאג דיר אויב קרישקעלעך איז אריינגעקומען האט באאיינפלוסער אויך אריינגעקומען. קען זיין. אקעי. סאו דרײַצן יאר צוריק דערזעסטו דיך, האסט געזאגט אז דו האסט אנגעהויבן צו טון סעילס, האסט געזען אז דער עולם גייט גלייך צו קאמבא וואסער. איך געדענק נאך ווי היינט, קאמבא וואסער האט מסתם געהאט אפשר א פיפטל, כ'מיין לויט ווי די נאמבערס, אפשר א פיפטל צו סאך ווייניגער ליסענערס ווי פון היינט. ס'איז קאמפליטלי אנדערש, ס'געווען אזויפיל פאסירונגען ביים היימישן ציבור אז זאכן האבן זיך געטוישט זייער אסאך. סאו איך בין געווען א סעילסמאן, תשי ס המז א, ערגעץ אינדערמיט, כ'האב געהאט א אפיס, כ'פלעג קאלן,

למשל איך רעד יעצט מיט דיר, איך האב נישט קיין אנונג וויפיל מענטשן ס'גייען דאס אויסהערן, באט איך טריי זייער שטארק צו פאוקעסן אויף איין מענטש, איך שמועס יעצט מיט יואליש. דאס איז פון די שווערע זאכן. און איך מיין,
ס'ווענדט זיך מיט וועם מען רעדט, כ'מיין איך רעד מיט זייער א געשמאקע מענטש, פאר מיר איז עס גרינג. דו פילסט נישט ס'גרינגער אז די

די בחור האט קייםנישט קיין טשענס, וועגן דעם איז דא צווישן טויזנט צוויי טויזנט מענטשן, אפשר איין בעל קורא ווערט פון דעם. וואלסט געדארפט אינקארעדזשן מאנטאג און דאנערשטאג זאלן די תלמידים ליינען, באט וואטעווער, לאמיר נישט רעדן יעצט פון פיקסן די וועלט, באט מיין פוינט איז, איינס פון די. אמן. באט די פוינט איז, איינס פון די שטארקע יסודות פון מצליח זיין צו רעדן פאר א ציבור איז, אז מען פיקט איין מענטש אין די אודיענץ, איך רעד מיט אים.

ער קאלט מיך אן פרעגן צו איך בין גרייט צו פירן עפעס א האטליין פון א מוסד, ער גערעדט צו א צווייטן אויף קול מבשר און יענער טוט עס מער, ער טוט עס, און יענער האט עפעס רעקאמענדעט מיר, ווייל ער האט מיך געקענט, באט ער האט נישט, איך האב נאכנישט געהאט גערעדט, און ערגעץ נישט. זאג איך, כ'האב נישט, כ'האב מיך אפגעשאקלט, זיי, וואס פעלט, ס ה. אביסל שפעטער איז געווען אן אווענט, א גרויסע אווענט, און.

וויפיל טאקע האבן געוואנען? האט ער שפעטער אויפגעזאגט די נומבערס, צוויי דריי הונדערט מענטשן האבן עס אויסגעהערט אין די בעסטע צייט, עס איז געווען א פארשטאג. און ס'איז אויכעט א סוקסעס. זייער שטארקע סוקסעס, אבער נישט גענוג אז זיי האבן אפילו אנגעהאלטן. פאר זיי האב איך געצאלט, ס'איז געווען גאנץ א דיסענט אמאונט, איך האב דאס אנגענומען אז כ'האב נאך אוועקגעלייגט יענע, מ'רעדט פון פֿערצן פֿופֿצן יאר צוריק.

האבן מיר עס אנגעהויבן, איך האב געקענט אסאך מענטשן אויף קול מבשר, איך ווייס נישט וויאזוי אזוי איז געווען, איך האב געקענט אסאך מענטשן בכלל. האסט דיך געדרייט דארט? ניין, ס'איז נישט קיין אפיס ווי מ'האט זיך געדרייט, אבער ס'איז געווען מענטשן וואס איך האב געקענט, איך האב געהאט א שייכות מיט זיי. סאו איינער פון זיי איז געווען יאסל, דארטן האט ער געהייסן יונה כהן, ער הייסט יונה ישראל חיים, יוסף חיים יוסף יונה חיים בקיצור האט פינעף נעמען יוסף ראפאפארט הייסט ער אין גאס און יונה כהן האט זיך גערופן אויף קול מבשר און די סדר גייט געווען פלעגט גיין אלעמאל ביי קול מבשר מסתם נאך היינט אויך אז ווען מ'ברענגט אריין איהם מ'האט א שמועס מ'זעהט ווי די זאכן גייען מ'הערט צוריק פון מענטשן און אזוי גייט עס ווייטער סאו איך האב געהאט מיט אים עפעס איינס צו צוויי שמועסן און ס'איז געלונגען און מ'איז אריינגעקומען מ'האט אנגעהויבן צו, איך מיין איך בין געווען העפי אז וויאזוי ס'איז געפארן און איך בין. סאו ער איז געווען אזוי ווי איר גערעדט אויף קול מבשר? ער האט אלץ גערעדט, ער האט אסאך גערעדט. און ער האט געהאט א שמועס מיט דיר צו זען צו ביי דיר געלונגט עס אויך? יא, מ'גייט אזוי, ער פלעגט אויך ברענגען אמאל געסט און הייב אן א שמועס מיט אים זעה וויאזוי זאכן פארן.
סאו איך בין ס'איז געווען בעיסיט דאס איז נאך געווען פאר זומער איך דענק נאך ווי היינט ס'איז געווען אין אפיס איך האב גענומען פון איינעם עניוועיס איך בין געגאנגען צו צו אנקומען זומער זאג איך אים און ער האט אנגעהויבן צו זאגן יונאוואט קום ארויף ווען ווען הייבט מען אן ס'איז געווען דעמאלטס מ'קען נאכקוקן טאקע די דעיט. ס'איז געווען דעמאלטס די נייעס איז געווען דעמאלטס אז גריכנלאנד, דו ביסט דאך פינענשלס סאו האסטו געוויסט אז די יורא האט דאך יורא זאון, עס האט עפעס אפאר זאכן וויאזוי די עקאנאמיקס גייט, די מאנעטארי פאליסי פון אלע צוזאמען, און גריכנלאנד איז געווען אין א געפערליכע מצב, און מ'גייט נישט ארויסבעילן, דאס איז געווען א זאך וואס מ'האט גערעדט דערפון, פאר די וואס האלטן מיט יעצט און זענען נאך די פון יונגע דור און נישט פארשטיין וואס ס'מיינט אז אמאל האט מען גענומען א נייעס, איין נייעס קען זיין אפאר וואכן אלט, כ'האב אלץ צוגעגעבן צו ס'איז א גרעסערע נייעס וואס איז נאך אביסל נוגע, באט קודם איז געווען גריכלאנד. איך האב מיך צוגעגרייט, כ'האב כמעט יעדע ווארט אראפגעשריבן, כ'האב געקוקט און געזוכט און געליינט, ס'האט מיר גענומען בערך צוויי וואכן צו צוצוגרייטן די ערשטע שמועס. כאטש איך בין געווען אין די נייעס, כ'האב ליב געהאט אביסל נייעס דא דארט אבער שוין, כ'האב עס פיינער געמאכט, כ'האב עס ארומגעזאגט,

שפעטער אבער, אקעי, איך בין געווען אבער אביסל ליניענט אויף איין זייט. איך בין געווען מער אויף די דעמאקראטישע זייט. סאו ס'איז נישט געווען אז ווייט וויל איך געהאלטן מער אדער ווייניגער, ס'איז געווען בעצם, קודם דער עולם, אונזער עולם, פאר די וואס געדענקן נישט, די עלטערע דור איז אלץ געווען מער צו די דעמאקראטישע לינינג. פאר וועלכע ריזען ס'איז, איך מיין נישט יעצט די פלאץ אויסצושמועסן, באט מענטשן האבן עס אנגענומען מורא'דיג פערזענליך. כאטש ער האט געוואלט אז זאל זיין ווייל ער האט געוואלט האבן פון אייך די לינקע זייט, רוב מענטשן אפילו אחד היום זענען מער אויף די רעכטע אויף קול מבשר, און מ'דארף דאך הערן ביידע צדדים, א קלוגע איד ווייסט אז מ'דארף הערן ביידע זייטן, סאו ס'איז געווען אביסל אזא אומבאקוועם מצד אויב איך וואלט געוואלט אריינגיין אין די עדווערטייזמענט ליין איז עס געווען אביסל א שווערע זאך, וואלט איך נישט געפלאנט בכלל פארוואס איז ריין. געווען א שווערע זאך?

יא אבער איך בין נישט געווען אין די ביזנעס אויף פייט, למשל איך וועל געבן א דוגמא פון א זאך וואס האט מיך אביסל אויפגעשאקלט, איך האב דעמאלטס א שטיק צייט האב איך געארבעט מיט דיימאנדס דזשולערי ליין, איך פלעג קאלן מחותנים, איך פלעג אראפ גיין ווייזן דיימאנדס, איינמאל איז געווען וואס וואס איך האב געקאלט איינעם, ער זאגט מיר אז דו ביסט דער יואל פעלזן פון קול מבשר, מיין חתן זאגט מיר אז דו רעדסט אקעגן דעם פרעזידענט.

איך זוך נישט צו זיך צוזאמקלעבן, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב די מין דאס. בקיצור דו ביסט שוין גענוג א שטארקע רעדנער ביי די פוינט אז ס'דא א איד וואס קויפט נישט קיין דיימענטס פון דיר ווייל דו ביסט אויף א זייט אין דיין קאנווערסאציע שמועסט. ס'איז געווען א שיינע פאר יאר צוריק.
אקעי. און.
וויאזוי האסטו געפילט דעמאלטס? ס'האט מיר געבאדערט די איידיע אז א מענטש זאל קענען אויף דעם.

ס'געווען אסא, איך וויל צוקומען צו די נושא ביי די וועי, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך אז, און ווער ס'הערט אויס און און האט נישט קיין דזשאב אדער וואס, די זאכן טוישן זיך קאנסטענטלי, ס'איז א זאך וואס דו מיינסט אז מ'פלאגט זיך אן, איך געדענק ווען כ'האב אנגעהויבן ארבעטן האב איך געוואלט אריינגיין אין ביזנעס, ווייל אין ישיבה האב איך געמאכט, כ'האב געהאט א גוטע ביזנעס ווייל כ'האב געהאט א פעטער, כ'האב געלערנט אין טאהש, מיין פעטער פנחס פריינד.

און במשך צייט האט מען געזען א רגע מ'קען דאך עס אביסל אויסברייטערן, לאמיר פארקויפן פאר די בחורים, מ'דארף גיין אין גראסערי, מ'דארף גיין דא, מ'דארף גיין, מ'טוט עס האבן אין האוז, ס'איז געווען א תקופה דענק איך ס'איז געווען א שיינע פאר באקסעס ס'איז געקומען, ס'איז געווען, ס'איז געפארן גאנץ פיין די ביזנעס, סאו האב איך געמאכט ביזנעס אין ישיבה מסתם נאך די חתונה, אבער ביזנעס אין ישיבה איז איין מין זאך און ביזנעס נאך די חתונה איז א צווייטע מין זאך. און איך געדענק נאך, כ'האב יעצט געהאט גראדע א קורצע אינטערוויו מיט אים, געווען ביי די שאו, ווייל ביי די וועי ס'איז א שאו ס'איז א עקסטערע ביזנעס וואס איך טו, אז איך גיי צו אסאך עקספאוס איווענטס, און דו פילמסט אויך? איך פילם אויף דארטן, און אויך וואטעווער דיל מ'האט, ס'אמאל איז עס עקזיסטינג קאסטומערס, אמאל איז עס מענטשן וואס ווילן אויפן פלאץ, ס'דא מענטשן וואס זאגן מיר אז זיי גייען צו עקספאוס נאר ווייל זיי ווילן אז איך זאל זיי רעקארדן, וואו. ברוך השם אזא סוקסעס איז דא, ס'דא מענטשן וואס איך האב קאנסטענטלי, יעדע מאל וואס איך גיי צו א שאו, יעדע מאל וואס זיי זענען דארט, צאלן זיי מיר אז זיי ווילן איך זאל זיי פארשפרייטן. ברוך השם פאר דעם. סאו איך האב אים אפגעכאפט און איך האב אים דערציילט, סתם איך געדענק נאך ווען אנהייב פון נאך מיין חתונה און מ'געגאנגען ארבעטן דא מ'געגאנגען דארט, איך האב געזוכט דזשאבס און די דזשאבס איז א זייער א שווערע נושא, סאו למשל היינט דו פרעגסט מיך וואס איז דיין זאך וואס דו ווילסט די מערסטע אויפטון, אויב קען איך, איז עס דזשאבס, איך האלט אז ס'דא אסאך צו טון אין דעם.

האב איך געוואלט זיין א ביזנעסמאן, איך האב נישט געהאט קיין אהנונג וואס טוט זיך, סאו די פעטער, פנחס פריינד, פלעג איך אסאך מאל קאלן, און ער ער האט מיך למשל, ער האט מיך אפילו, נישט נאר דאס, ער האט מיך אינקארעדזשד אז איך זאל זוכן א דזשאב, א ביזנעס, און ער פלעגט מיך אויסהערן, און עד היום, דאס איז א לעסן וואס די עלטערע וואס, און איך זע עס קאנסטלי ביי דיר, דו ביסט אויך אסאך מיט ביזנעס לייט, מענטשן האבן אסאך מאל א פחד פון פרעגן א ביזנעסמאן א שאלה, א פראגע, ס'איז א גרויסע מיסטעיק, זיי ווילן עכט העלפן, סאו איך פלעג אים אנקאלן,

און ער איז געווען דארטן, ער זאגט אז נײַן און נײַנציק פראצענט ביזנעסער טאר מען נישט טאטשן, אזוי ווייט, ס'איז זיין מיינונג, אביסל שפעטער האב איך געטראפן א אנדערע ביזנעסמאן וואס האט געטענהט פונקט פארקערט, איך האב נאכנישט געהאט די זכי' ארויפצוברענגען אויף קול מבשר, און ער פירט אן איינע פון די גרעסטע היימישע ביזנעסער, און ער. ער האט געוואלט ארויף קומען, ער רעדט און רעדט, ער איז א. אבער איינער פון זיינע ארבעטער האט אים אפגעזאגט, ווייל ער האט מורא געהאט אז ער גייט צופיל זיך פאררעדן מרוב דברים, און נאך אלעם מ'רעדט אסאך דא, זאכן קומען ארויס וואס מ'האט נישט דווקא געוואלט זאגן. ס'האט יענעם אפגעשאקלט ווייל ער איז דאך א ביזנעסמאן. עניוועיס. ווי האלט מען דא? דו ביסט פופצן יאר צוריק, דרייצן יאר צוריק, פופצן יאר צוריק, דו טוסט וואטעווער דו טוסט פאר פרנסה, פלוצלינג דערזעסטוך אין די זאך פון רעדן פון אינפלוענסער, מסתם האסטו אפילו נישט געוואוסט דעמאלטס וואס ס'מיינט א אינפלוענסער. נאך ס'נאך אפילו נישט געווען די ווארט אין ענגליש אויך. ס'נאך נישט געווען אין ענגליש אויך נישט די ווארט אקעי, און דו ביסט די אינפלוענסער, און איי געס, זאג מיר צו כ'בין גערעכט, אז דו האסט עס געטון ווייל דו האסט באקומען א געשמאקענעס, האסט געזען wow קוק אן די מוסד האט מיך גענומען איך רעד דארט, כ'האב ענדזשוי עס צו טון, לעטס פוט איט דיס וועי, קיינער טוט נישט אזאך וואס מען מאכט נישט קיין געלט פון עס אויב מען ענדזשויט עס נישט. אדער מען פילט אז מען טוט עפעס אויף אדער מען ענדזשויט עס. איז אויך מען ענדזשויט עס צו פיל אז מען טוט עפעס אויף. איך פיל אז ענדזשוימענט איז מער ווי געלט ביי אסאך מענטשן. אבער עס דא מענטשן וואס ענדזשויען. איך האב געהאט א איד וואס איז איך קען עפעס א איד, בקיצור דארף נישט זאגן זיין נאמען באט ער דרייט זיך ארום ער האלט דרשות איבעראל, עלטערע איד, ער האלט דרשות איבעראל, און ער בעט נישט קיין געלט פאר עס. און איך האב אים געפרעגט, זאג מיר, פארוואס בעטסטו נישט קיין געלט? יעדער איינער באלעקט זיך מיט דיינע דרשות, יעדער דארף עס האבן. טו מיר מסביר געווען, קוק אן, איך האב גענוג געלט ברוך השם, איך גיי בעטן געלט פארוואס? און ביי מיין עידזש, פארוואס זאל איך דארפן די געלט? צו גיין קויפן כבוד פון עס? איך באקום גלייך די כבוד. איך דארף נישט גיין. סאו, ווען דו וואלסט נישט געמאכט קיין, ווען דו וואלסט עס נישט ענדזשויט צו טון, ווען עס וואלט נישט געווען קיין חלק פון דיין יוניק טעלענט וואס דו האסט, וואלסטו עס קיינמאל נישט געטון, אויב דו וואלסט נישט געהאט קיין פרנסה פון עס, בין איך גערעכט מיט דעם? האסט אנגעהויבן צו טון, האסט געזען מענטשן הערן דיך אויס און דו האסט א געשמאק פון עס, לאמיר עס טון, פארוואס נישט? כמובן ס'איז געווען אנגעהויבן, איז נישט געווען קיין פלאן עכט פאר געלט. רייט, אבער פארוואס האסט עס געטון? ווייל דו האסט עס ענדזשויט. האסט עס ענדזשויט. ס'דא מענטשן וואס אויב זעען זיי נישט גראד קיין געלט איז עס, ביי די וועי איך האב געשיפט אביסל, היינט צוטאגס איז א שטארקע פאקוס יא אויף געלט ווייל. איך רעד נישט פון היינט, יא ווייל פעסט פארווערד האסטו דערזען, קוק אן, פרנסה דארף איך האבן, ביזי מיט עס בין איך, ענדזשויען ענדזשוי איך עס, לאמיך עס מאכן פאר א ביזנעס. רייט? די אלע זאכן איז. איך וויל דיר זאגן ווי איך וויל צוקומען, איך פארשטיין ווי איך וויל צוקומען. ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, א פינף און צוואַנציק יעריגע מאן און ער הערט אויס אונזער שמועס, און ער טראכט, וואס בין איך געמאכט? וואס קען איך טון? וואו קען איך טרעפן מיין לעין? וואו קען איך דאבל קליקן? וואו קען איך אריינזומען? און איינס פון די קלוס וואס דו קענסט האבן איז, קוק וואס דו ענדזשויסט צו טון, קוק וואס דו טוסט פאר פרי. קוק וואו דו דערזעהסט דיך אייביג, אייביג געסטו עדווייס פאר מענטשן אין אקאונטינג און בוקקיפינג, אייביג זעהסטו אז דו ביסט די ראש המדברים פון די נושא, אייביג זעהסטו אז דו ביסט, דו נעמסט זיך אן פאר די דעמאקראטן, וואטעווער, איך מאך, איך שטעל זיך. ס'דא אסאך זאכן וואס א מענטש קען טון, ס'איז נישט אלעמאל גרינג. ס'איז נישט אלעמאל גרינג עס צו טון פראפעשענעלי.

די ערשטע זשאב זיי געווען סעילס, כ'בין ארויסגעגאנגען און ס'איז געווען כ'האב ס'געווען פרינטעד, דעמאלטס איז געווען א מארקעט פאר מעניוס. וואס פאר רעסטעראנטס? יא, אבער טייערע רעסטעראנטס, פול קאלער פרינטינג איז דארט האט מען געמאכט געלט, יעצט איז געווען אסאך וואס האבן געהאט טו קאלער, פלעינע, ס'איז געווען מעניוס פלעגט זיין א נארמאלע זאך אין רעסטעראנט, היינט ווייס איך נישט וויפיל ס'איז נאך דא בכלל פרינטעד, אויב יא איז עס לעמינעיטעד און אויב יא איז עס אמאל טעבלעטס, סאו.

זאגט ער מיר וואס טוסטו יעצט דא? פרעגט ער מיר. מילא איך, איך גיי יעצט צו מיינע אלטע קאסטומערס, דו דארפסט זיין זיבן אכט אזייגער דארפסטו שוין זיין וואס דעמאלטס קענסטו רעדן, איך ווייס נישט ווי זיבן אכט אזייגער זענען מענטשן. האסט עס קיינמאל נישט, האסט נישט געוואוסט אז דא איז א אזייגער אפילו? כ'האב עס קיינמאל נישט געטון.
יא עקזעקטלי, סאו ער האט נישט, כ'האב נישט געוואוסט וואס מיינט סעילס, כ'האב נישט געוואוסט גארנישט, ס'איז געווען גראדע איינער געדענק איך האט מיר געזאגט איך פארשטיי נישט דו ביסט אין פרינטינג, דו האסט נישט א אייגענע ביזנעס קארד?

כסדר מתפלל געווען, כ'האב יא איין זאך, איין מאל האב איך געארבעט, בערך דריי יאר האב איך געארבעט פאר RCCS, נאך אלץ פרובירט צו העלפן ווען ס'פעלט אויס, אבער איין זאך האט מיר, ווען הערשל קאהן האט מיך אריינגעברענגט דא, און דארט אין RCCS, און ווען מ'האט פיינעלייזט מיט די אפיס פונקטליך וואס מיין ארבעט איז, און מ'פיינעלייזט אז איך קום אריין, ס'האט גענומען בערך א דריי פערטל יאר, און. בין איך געגאנגען רעדן צו בעל שכון, צום בעל בתּ, און מ'האט געהאט א שיינע שמועס, זאגט ער מיר, ער ווייזט מיר א חובת הלבבות, זאגט מיר די אלע טיפס עצות זענען זייער גוטע זאכן, אבער דאס איז די עכטע עצה, פלאס, זאג פרשת מו ה יעדן טאג, דאס האט אים געווען, דאס איז אזויווי א חלק פון זיין, וואס דו דארפסט טון פאר די דזשאב, פרשת מו ה יעדן טאג, סאו חובת הלבבות האלט איך נישט אן אז יעדן טאג, אבער די פרשת מו ה פרוביר איך יעדן טאג. סאו ס'איז קלאר אז דאס איז. חובת הלבבות אין שער הביטחון זאגט קלאר אז א מענטש דארף טרעפן זיין טעלענט וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן. יא, הונדערט פראצענט, זייער א וויכטיגע זאך, יא, אבסאלוטלי. איך וויל סאמערייזן א מינוט וואס איך הער פון דיך, פון די גאנצע, ווייל איך נעם דא איך ווייס וויפיל יאר, פופצן יאר? צוואנציג יאר? וויפיל יאר?
איך טריי צו מאכן א סך הכל, און וואס איך זעה איז בעיסיקלי, און זאג מיר צו איך מיס עפעס, וואס איך זעה בעיסיקלי איז, יודיש פעלזן, האט געטרייט זאכן, נישט געגאנגען, געטרייט נאכאמאל, נישט געגאנגען, געטרייט צו שטופן פון דא, געטרייט צו שטופן פון דארט, אין די מין טיים איז אונטער געקומען א אפערטוניטי צו נוצן זיין טעלענט פאר א זאך, נישט פאר געלט, נאר סתם אזוי, ביז ס'איז געקומען א פוינט, ערגעץ א קליק, וואו, די וואס איך נוץ נישט פאר געלט, קען אויך זיין א ביזנעס. בערך אזוי.
האב איך עס גוט סאמערייזט? יא, זייער גוט. איך וויל צולייגן איין זאך, אז ברוך השם ס'איז געווען פרנסה דא במשך די צייטן. האסט געארבעט, האסט געטרייט זאכן צו טון, יא, אבער בצמצום. איך פלעג זיין, ס'איז געווען זאכן וואס כ'בין געווען אפאר יאר, די ערשטע פאר דזשאבס, וואס כ'האב נישט געפילט קיין סיפוק אריינגיין, נישט ארויסגיין, ס'איז געווען עפעס. כ'מוז עס טון, כ'האב נישט קיין ברירה, כ'דארף ברענגען ברויט אויפן טיש. אבער איך וויל דיך פרעגן, ביי וועלכע פוינט, אויב דו קענסט נאך זאגן, די מאמע, איך רוף עס די פירסט וואן טאוזענט סטארי, יעדע יעדע אנטרעפענור, יעדע ביזנעס אונער, יעדע מענטש וואס האט אביסל הצלחה האט עפעס א פוינט אין זיין קעריער וואס ער האט געזען wow איך מיין אז דאס גייט זיין אין די לאנג טערם א סוסטעינעבל זאך, א זאך וואס ס'קען ס'קען זיך האלטן. דו ביסט געווען עפעס א געוויסע פוינט אין דיין קעריער וואס דו האסט געזען איין מינוט קוק וויפיל קאנטענט איך שטעל צו, קוק וויפיל וויפיל. שמועסן איך געב קוק איך מיין אז איך האב א סטעיבל זאך וואס איך קען מאכן פון דעם א ביזנעס איך זאל קענען אפלאזן אלע מיינע דזשאבס און קענען פאוקוסן אויף דעם הונדערט פראצענט ביי וועלכע פוינט איז דאס געווען? איך קען זאגן ס'איז געווען צוויי פוינטס ס'איז געווען איינמאל וואס איך האב געשיקט איך פלעג ארויף לייגן זאכן סחורה ווי האב איך געוויסט צו ס'איז אינטערעסאנט צו נישט מ'האט ארויף געלייגט אביסל א פיקטשער א ווידיאו אמאל געווען

דער אמת איז אז ס'איז א שווערע זאך צו אנכאפן וועלכע זאכן, ווייל ס'איז דא אפאר זאכן אין דעם, ווען מ'רעדט פון סטעטוס, איז דא זאכן וואס איך האב מין אביסל יוניק, למשל טאפיקס, ארויפלייגן א נושא וואס מ'גייט עס אויסשמועסן, און דאס דאס איז געווארן ממש מיין מעין זאך היינט. איך פלעג עס אמאל, איך פלעג עס טון, ווייסט וואס, איך פארגעט א פראגראם וואס הייסן זיבן מינוט מיט יואליש.

סאו די פלאן איז געווען יעדן טאג צו מאכן זיבן מינוט, און כ'האב געפילט אויך אז ס'איז א זאך וואס קען יעדן טאג ארבעטן ווייל זיבן מינוט איז נישט אזוי שווער אנצוגרייטן, סא. אבער זונטאג האב איך נישט געהאט קיין געדולד, זונטאג איז נאך שבת און ווילאנג וואס ווען ווי, אבער זיין בת פארפירט, זונטאג מוז מען אויך מאכן, סאו וואס איך האב געטון איז, איך האב אנגעהויבן לייגן א טאפיק אויף.

זאל מען לאזן קינדערס פארן צו די סכנה איז צו גרויס דערפאר? מיין דריטע זילבע רעדע איז אויכעט צו מען זאל לאזן קארס, ס'איז דא ס'איז דא וואס האלטן אז די קארס האבן צוגענומען די גאסן מער פון זיי מעגן. די שאלה צו מען זאל בכלל געבוירן ווערן. באט סאו ביי די פוינט האסטו געפילט דעט. איך האב אנגעהויבן זעהן אז ס'קומט אריין אסאך מער און מער מענטשן. ס'איז דא דימענד, מענטשן בעטן. איך האב אבער נישט געפילט עס צו מאכן פאר א ביזנעס ביז ממש אפאר יאר צוריק ווען ס'האט בעצם האב איך געטוישט די נאמען קהל'ס טערעס צו יואליש. דאס איז געווען בערך צוויי און א האלב יאר צוריק דעמאלטס האב איך שוין געפילט אז ס'איז א ביזנעס.

און איך האב נישט געוואוסט אז דאס גייט זיין עפעס א זאך וואס גייט עפעס זיך שפעטער זיין א זאך פון וואס מענטשן ווילן זיין דערויף. און ברוך השם במשך צייט האט עס זיך אויסגעזאגט, עס איז א חלק פון די זאך וואס אונז טו מיר. סאו כ'וועל דיך פרעגן א קוועשטן, ברוך השם דו ביסט אין א סטעידזש, מאכסט חתונה קינדער, און און און און און ביסט ווי דו ביסט שוין, ס'איז דא א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן וואס זיצט און הערט אויס אונזער שמועס, און ער דארף הערן פון עפעס פון אונזער שמועס וואס עס זאל אים געבן חיזוק און עיון פרנסה ער זאל וויסן אז ער קען יא מצליח זיין ער דארף גיין ווייטער ער זאל נישט אויפגעבן ער זאל ער זאל אנגיין וואט דו יו טינק הי נידס טו הער? קודם, פון מיר קען מען זיך זיכער זען אז איך האב געטון אסאך זאכן, און אויך די וויכטיגסטע זאך איז אז זאלסט זיך נישט אפשטעלן ביי גארנישט. איך געב א דוגמא וואס איך האב נאך בכלל נישט געטאטשט, און איך האב געדרייווט א באס. יעצט ס'איז דא א סטיגמע אויף באס דרייוון. נאך אפילו יעצט, כאטש ס'דא אסאך פיינע היימישע אינגע לייט וואס איינע פון די בעסטע פרנסות נאך עד היום איז באס דרייוון. איך וואלט רעקאמענדעט אז הלוואי ווען יעדער עס וואלט נישט האט אסאך נישט אידן וואס דרייוון באס, עס איז ממש א שאד. פון די זעלבע צייט זאג איך אויך אז נישט יעדער איינער איז געמאכט צו זיין א באס דרייווער אויך, מ'מוז זיין א רואיגער מענטש. כאטש איך בין די רואיגסטער מענטש. אבער בשעת'ן באס דרייוון בין איך מיך אריינגעזעצט אין א סטעיט אז ס'נישט קיין חילוק וואס ס'געשענט אויפן ראוד, איך גיי גארנישט קענען טוישן סאו מ'זעהט אסאך מאל. דאס איז עס. קענסט נישט פייפן מיט. רעגסט דיך אויף אים, רעגסט דיך אויף יענעם. ס'העלפט נישט גארנישט. איך דענק א שטיק צייט האב איך געהאט א עלטערע באס וואס איז מיטגעקומען מיט אזא עיר הארן. א הארן וואס פייפט אזוי אז די גאנצע גאס שאקלט זיך. כ'האב עס גענוצט אפאר מאל, כ'זאג נישט. און און דאס גראדע רוקט יא באסעס. אבער ס'איז א עוולה גדולה צו נוצן. מחר די גייסט אין גאס די הערסט ווען די אויערן ווערן טויב. ווערט טויב סתם אזוי אין סיטי לייף. סאו. איך בין אריינגעגאנגען דערין, כ'האב געוואוסט פון די סטיגמע, כ'האב געוואוסט פון די אלע זאכן, ווייל ס'האט מיך אריינגעלייגט אין א אין א סדר, איך האב געזאגט פאר מיין פאר די תלמוד תורה ווי איך בין, מיינע קינדערלעך לערנען, אז אויב זאל אויפהערן צופרי, איך וויל נעמען זיי צופרי, ווייל ס'נעמט מיך, ס'לייגט מיך מיר דארפסט אויפשטיין דעמאלטס דארפסטו איך פלעג זיין זעקס פיפטין, פלעג איך זיין ביי די ערשטע, פרעגן בחורים פארטאגס, סיקס פיפטין די ערשטע סטאפ,

און אפילו פאר דו הייבסט אן, געב א קוק וואס ס'איז דא אלס אויפן טיש. וואס אימער מין זאך קען זיין וואס דו פילסט אז ס'איז גוט פאר דיר, טו עס. איך האב געטון א שיינע פאר דזשאבס איבער צען יאר. און אין די סעים טיים זאלסטו אויך פאלאוען זאכן וואס דו קענסט טון פאר סיפוק אדער פאר זאכן וואס דו האסט הנאה. יו נעווער נאו, דאון דע ראוד צו דאס גייט זיך זיין דיין ביזנעס. דאס איז די סטארי וואס איך זע אויף יואליש.

און מען טרעפט עס דארטן אויך חידושים קאנסטענטלי וויאזוי זאכן זענען צוגעגאנגען וויאזוי די מאן האט געגעבן. מער ווייניגער א סך הכל פון וויאזוי דו ביסט אנגעקומען פון ווי דו ביסט ביז יעצט. רייט? יא.
wow.
איך קען דיר זאגן איין זאך, איך מיין איך קען זיצן מיט דיר און שמועסן פאר נאך פֿינף שעה מיט האבן פון וואס צו שמועסן און און איי דעפענעטלי טינק דער שוד בי דער שוד בי א ווערזשען טו מיט יואליש. מען האט נאכנישט געמאכט, מען האט נאכנישט גערעדט פון די דיטעילס וואס איז די סטעטוס בכלל און וויפיל פראגראמען ס'איז אויף קול מבשר אויך נישט. דאס איז א שמועס יעדע פראגראם. יא אבער די שמועס איז בכלל נישט דיזיינט פאר קול מבשר, דאס איז צו דיזיינט צו פארשטיין מענטשן וואס זיי זענען טוען דעם צו יודיש, זיי ווילן פארשטיין וואטס די סטארי ביהיינד די טערטי פוט וויו, טערטי טאוזענט פוט וויו, וואס ליגט ביהיינד יודיש, איך וויל פארשטיין, איך מיין אז דאס וואס אונז האבן היינט באקומען. און די סיבה פארוואס איך האב געוואלט ארויסברענגען די די שמועס, צומאל נישט געהאט אסאך שמועסן פון מענטשן, אבער צומאל קיינמאל נישט געהאט קיין שמועס אריין געזונט אין דיר. די סיבה פארוואס איך האב געוואלט האבן די שמועס איז, ווייל מענטשן קוקן אייביג אן א מענטש ווי יואליש, אה ער איז אנדערש ווי מיר. אה ער, ער איז אנדערש.
ער איז זיכער אנדערש, אבער דו ביסט אויך אנדערש. עקזעקטלי.
די די סטארי וויאזוי דו ביסט אנדערש וועלן מיר אונז אויך געוואר ווערן איין טאג, באט דו ווייסט נאכנישט יעצט וואס ס'איז. אבער פייט עס נישט, דער רבונו של עולם האט א דזשערני פאר דיר אנגעגרייט, און איינס פון די זאכן וואס ער האט אנגעגרייט פאר דיך אז ס'גייט דיר אונטערקומען אפערטוניטיס אין דיין לעבן בשעת דו זיצט און דו ברענגסט פרנסה דורך דזשולערי, דורך באסעס, דורך וואטעווער ס'איז, פייט נישט דיין טעלענט, פייט נישט וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן. און איין טאג וועסטו זעהן וואס דיין ער איז אנדערש איז. איך זאג עס, איך זאג אייביג, עסט געוואר ווערן וואס דיין שכוח ער סטארי איז. שכוח ער. זאגסט פאר א מענטש, ווייסט קוק אן יענעם, אה שכוח ער איז אנדערש. אה. יא, דו ביסט אויכעט שכוח ער, ס'נאכנישט ארויסגעקומען, דארפסט ווארטן ביז דער שכוח ער איז קומט ארויס. האסט דאך געוואלט זאגן כ'האב דיך איבערגעהאקט. אה, און לאמיר ענדיגן מיט איין זאך נאר. לאמיר ענדיגן איין אינטערעסאנטע זאך וואס נעמט צוזאם די אלע זאכן וואס אונז האבן גערעדט דא, איז די אייבערשטער האט געפירט זאכן וויאזוי ס'איז געפירט און געפארן און געפארן ברוך השם יעדע ריר. איך האב א, כ'האב דאך דא א, איינע פון די פראגראמס אויף קול מבשר איז זאכליך מיט יואליש. סאו קודם. די ריזן פארוואס איך האלט עס אן מיט א שטארקייט איז דא אונז האבן א גוטע ספאנסער קעיסער דזשודעיקע און די ריזן פארוואס איך האלט עס אן איז פשוט ווייל אז ס'איז דא א ספאנסער פארט עס אבער איך בין נישט אזוי אנגעגרייט צופיל פאראויס און א אטערעסאנטע זאך איז געווען איין מאל דאס איז געווען אין די מאונטענס אויף דאס ביי מיר אין שטוב ס'איז געווען צוויי צו דרײַ פארטאגס און איך האב אפילו נישט געטראכט אפילו אז זונטאג מאנטאג זונטאג אדער מאנטאג ווערט עס ארויפגעלייגט. אויף קול מבשר, איך האב נאך נישט געמאכט קיין, איך עס איך האב א ריזיגע רשימה דא פון טויזענטער מענטשן, און עס איז דא גענוג מענטשן וואס איך קען זיי אלעמען אנקאלן לאמיר מאכן א שמועס, איך רעד פון אפילו נייע מענטשן וואס זענען נאך קיינמאל נישט געווען, ווייל איך האב שוין געפרעגט, איך פרעג איך גיי ארום צו איך רעד צו מענטשן, שפיר איך, איך ווייס וועלכע, אינטערעסאנטע זאך האב איך אמאל אנגעטראגן איינעם, דער איז א געלונגענע אינגערמאן און ער איז ברוך השם א סוקסעספול, א פופציג יאר, האט אסאך עקספיריענס, ברענג אים אויף קול מבשר, ער איז געווען געוואלדיג, איך קאל אים אן, ער איז מיר א גוטע חבר. נע, וואס זאגסטו מיר יואלי, לאז, דאס איז נישט, איך בין נישט געמאכט פאר דעם. זאג מיר העמעך אויס צדיק, דו און דיין ליין, איך וויל נישט זאגן די ליינערס, דו ביסט זייער גוט, איך וועל דיך פרעגן א עצה אויף דיין ליין, מיין ליין איז צו אינטערוויוען מענטשן, איך ווייס יא אויף וועלכע זאכן דו, דו ביסט ממש דער פאסיגסטער מענטש. סאו איך ווייס ברוך השם ווער ס'איז גוט און ווער. סאו איך זיץ אזוי דאס און איינער שיקט מיר אריין א טעקסט, א וואטסעפפ, יענער הייסט חיים עקשטיין, קענסט אים? ס'איז געווען אזוי דאנערשטאג, ס'הייסט פרייטאג פארטאגס, און שמועסן וועגן א, דו האסט ארויסגעגעבן דעמאלטס די בוק מיין איך.

ביי קבר שמואל הנביא אין ארץ ישראל, דעמאלטס אינמיטן אין די נאכט דו האסט מיר געזאגט, איך געדענק איך בין געשטאנען אונטער די ביימער אין קבר שמואל הנביא, און אונז האמיר גערעדט דעמאלטס אויפן טעלעפאן, יא. סאו, דאס זאג איך אז די אייבערשטער שיקט כסדר צו, אמאל זעהט מען עס, מען וויל עס זעהן קען מען עס זעהן, און מ'דארף עס כסדר חזר'ן, און די אייבערשטער העלפט, ער איז א פיינער.
געוואלדיג, און איך ענדיג אייביג מיט איין זאך, אז ווען א מענטש קלעבט זיך צו צום אייבערשטן, איז ער אנסטאפעבל.